Pacari jalan maliuliung. Atau sudah kawa pian katahui waktunya barapa menit, durasinya, kacapatannya. Amun pian langsung mamapas misalnya pian lebih cepat. Nah, tapi mun pian lihat jauh itu lampu merah jua nih, pian lihat jauh-jauh itu motor yang pas di pinggir jalan pintangan yang kita lalui, berarti parak sudah itu. lampu hijau benyala jadi pian kawa ja bagamat tu mamaraki lampu merah tu jadi sakira pian sampai ka posisi lampu merah lampu hijau pulang benyala jadi kada bataha manunggu kaya itu tadi um sakian bumuyak nya dulu sanak lah hari ini pina nya nah pina cerah ja pang hari nya mudahan ai sacara hati-hati buhan pian babarataan um.

Bundaran simpang empat. Nah, nama tuh artikan saurangnya pian. Kita belok sini. Nah. Ada betaha lagi. Nah, nah ada sanak. Aspal hanyar sanak. Aspal hanyar. Nah, uma ada saya nyaman. Aspal hanyar sanak kayak. Jadi bubuhan pian sabarataan lah mon handak marasai aspal hanyar lakasi datangi ke jalan Cokro Mister Cokro Kusumo kalau ada salah jalannya nih Imbah bundaran arah ka Cempaka, nah sadikit ah. Nah nyaman banar sana keh handak marasai aspal hanyar. Ayo ayo lakasi marasai sabaluman pian tadahulu urang. Mun sudah banyak nang malincai kena kaya tapi tarasa lagi hanyarnya. Oh dasar nyaman dan sana keh aspal hanyar ni lanyap. Hah jar buhan kalanak wahini apa sop jar. Hah sop buntut kalu leh. Dasar lanyap. Oh ada jua pang duduguannya sadikit, rupanya buluman rata banar lagi. Mana kaset umnya nih. Dasar nyaman sanak eh. Nah sanak, jalan ini terbagi dua di sini sanak lah, ada kiri ada kanan, peh nak mamapas kanan silakan sanak eh, ulun marasai melana malapas kanan, mamapas kanan, karna mina manikung-nikung, neh ai ada ayam, nah sanak, jalan aspal ja, ayam ja katuju sanak eh, aspal hanyar, kaya apa leh, sanang ayam, nyaman bejajak ja ayam mina lanyap, neh, nah nah ayam jua saikung, nah ayam jago pulang. cari bini cakap bisa benari itu sana kayak sana ini habis sudah aspal hanyarnya sana kayak ini aspar lawas uh mau mager kenal kenalnya karena aku disalip salip di tikungan kenapa nama hadang ya Rasulullah dan tapi di karasi sana kayak menurut mina nang hitungan takur hello uhui uhui oke okay, oke okay. Do re mi ra mi ra mi ra Del he se ra se ra ji ra Subuh nih sana kayak kenapa orang katuju beperjalanan subuh Pertama dulu lah Ada terlaju banyak orang nang memakai jalan Artinya apa? Ada macet sana kay Tapi pian mun nang di kota-kota besar Di hari subuh nang meapa leh Kira jua pang Bisa aja pang macet jua Ham Kenapa-napa kah? jadi kita pagi ini subuh bukan karena main dari macet dan sana kayak lah dasar jam begawi kita ha kayak apa lapian tahan kah no sana nyaman sana kayak mau mau apa tuh tapi ingat juga kita lah eh, baca tau kita sebelum naik kendaraan nih baca juga doa doa nang naik kendaraan dikira buan pian hafal aja tuh barataan on baik sangka aja nyaman kalau dan sanak mon jalannya ini sunyi hmm ada banyak kita bersusian orang coba mon kamarian pian hui lumayan lumayan macet nah, maka bila macet ini berpotensi gas tuh naik turun bila gas naik turun nah ujar orang tapi ini ujar juga bang lah minyak tuh tak boros sedikit nah ulun kada bisa juga bang lah mau kuri antara jalan macet lawan nang biasa bujur lampang jar urang tu lain lempeng lah lempang lempang eh sidin nah eh kena bunjal benar lah taguncang parut Haro lapar pulang, makanya basarapan tadi sudah.

Nah, sanak bertahanlah. Ulun handak manampaiakan lawan buhan pian, mun pian handak malihat mot ai lain ayam bamutur, nah nah nang di hadapan kita nih, nah nah sanak. Nah kayapa pian, kayapa parasaan pian malihat ayam bamutur, jangan bahiri sanak lah. Ham, jaman modern sanak ai, lain bahari ya kalo. Ayam ni bajalan sawangan. Heh, wahini nyaman banar, bamotor jua, kada mau kalah lawan bubuhan kita sana kai. Nah, tapi kita kada tapi kawa lawas lah Tenserak lah di belakang motor ni lah. Iih, nah kita baanu balibas sadikit. Aduh, ka- kana iih anu sana kai mambu ka jar urang tuh. Nya wajar aja kan ngaran ayam ya kah, nah kan kaya kita pang kada jambannya.